Egbanya ame le xɔme abe menɔ sesem be ame aɖe nɔ nu kplɔm ta yameŋu se be ewɔe nɔ ma kplɔm ɖo. Nye mekplɔ wo o ɖi. Ke ame kae tsɔe kplɔ na fia? Nye mekplɔ wo. Wò hã mekplɔ wo. Ame kae kplɔ wo? Ah, nya me lɔ gomefɔ ŋdi ya me dodo.

Oh God. Yi ke wòle zikpui kpui ma la, ƒome nu yiwo katã me tom ko le zikpui kpui. Mawu kpɔ nye be mebla anyi. Mawu kpɔ nye be mebla anyi. Kɔ nye be ŋvɔ kɔ kem. Kɔ ƒonyemetɔwo hã tɔ katã dzɔdzɔ in fact kɔ ŋvɔ katã kɔ ke mí enye Erasah kpe kɔ kem. Ele be nawɔ nyui ɖe nye hã. Ne ɖe menye be wò ŋtɔe ɖe mɔ nèɖe mɔ nèɖe mɔ ko o etɔ dɔ gble nɛ. Nye manɔ yaya ɖum fiɔ. Le le dziƒo le zikpui maya ya ɖu me ku zemi ya tso gbadza go va do go ɖe anexɔ kui so anexɔ va yi kpali me tso kpali me va kpando gake kpɔ mawo ŋɖo lia wo mewɔ nui ŋɖo lia wo mewɔ nui ava wɔ abe ke ɖe mava ŋkpoli ƒo ŋuti o mawo dze agbagba na na be ɖe nye hã makpɔ ŋu ɖe ne nye mawu nyawo nyawo Ye le nya be wobe asi mele nye be dɔ be gbegblẽ me oa, na be nye be nuwo katã natrɔ drɔ̃ ɖo. Nye be nuwo katã natrɔ drɔ̃ ɖo aɖe. Ale be nye be tsi nadze eme. Ẽ! Ale be nye hã matrɔ gbɔ va eme me. Manye ŋutsu ŋutɔŋutɔ ale be bubu nanɔ ŋunye. Ne woanya be hɛn nu ya ne dzɔdzɔ ma aya ya katã ɖu me la, woƒe asi mele eme o. Hum. Ganyo. Vɔa ganyo hɛn. Kpɔ vɔa ganyo yɛ nu yi wɔ ge mele kple ganyoa. Mefu wɔ ge ganyo, me ganyo mia ge hɛn, me funyafunya wɔ ge ganyo, mafia nu ganyo, made ŋutsi kple ganyo. Ho! Mawu. Ame ɖeka ya hã ne gaku kɔ asi ne me ya yi, yi hã gabu yi me ga yi ko. batri hã nye mete ŋu aƒle batri o kaka fon kpɔ eya mekpɔ fotsu klikɔ kɔ ɖi o. Emɔ ya amewo kuna kaka pɛ wodzo tɔnye. Leke nyaata ma, mɔdɔmɛ gbenya rɛ tona lode.

Aha, afi ma ŋlɔ be, edɔwɔwɔ ƒe adzeamido ŋkeke vewo va yia. Meva nɔ anyi kaka mebuta nu ka. Meva kpɔe be makɔ kɔkɔ do manitsa ne koko ne kɔkɔ fi ya.

Ale be nyae le asi ɖe to me, wòaɖo to me no, wòage ɖe ahɔhɔ̃ me no, wòayi ɖe se ƒe nu. Nyae gblɔ be nɔvia, dze gbãtɔ kple dze mamlɛ ma, makpɔ be nàgadzre ɖe srɔ̃nye ŋu. Mega mamlɛ le agbo me nàgaƒo ne srɔ̃nye asrɔ̃ o. Ŋutɔ hã, nyemedidim be ẽ magakpɔ wò kple srɔ̃nye. Nyemele gbɔsɔsɔ be magakpɔ nàgate ɖe srɔ̃nye ŋu asrɔ̃ o. Ŋkpɔ ha nyo bezi bezi me kpɔ srɔ nya maga kpɔ o ehe me vi ka nyo kpɔ ɖo kiwo dzi nyi ɖe nye ne asi nyi no ma ne ya be ma no ko bele no ka nyo awa egble vɔ ha akpese le ma ko kpe ɖe me ya Kpɔ bɔbɔbɔ hã teƒe kpe ɖe wa tsaɖi wa tsaɖi ni ŋutɔ eta yeɖi ni woƒe srɔ̃wa gale gbɔwo le kɔkɔe ŋu nenye nye nye srɔ̃wa egba ɖe va gale kɔkɔe ŋu nenye nye nye srɔ̃wa mekuti mu kekekekeke gatsi ɖu nu hã mekpɔ ga ɖu nu le kɔkɔe ŋu Elabe ne le lɔvwo vlo ɖea, nenema ke agbe hã vlo no woe ma. Ne yi ko nèvloa, nenema agbe vlo no woe ma. Nu ka nɔ ŋdi ame wɔna nu le aƒe me vloa? Gake kpɔ, agbe vloe abe wò ke ene ne womele va le ɖe eme. Ne nya nye nuyae nèvava nɔ xɔ to ŋutɔe. Ye le leke woɖe gɔmeananyi kpɔa nɔ teƒe ɖeka o ko le gbe kpɔ eŋkpati ya gakplɔ nɔviwo ɖo tsatsa yi woƒe nuwo gbɔ.

Aha nyuie wɔ kɔ va ɖe kukua ya? Ɔɔ. Edze agba. Edze agba menya o. Vɔ ɖe sa dzi fa. Ele yi wɔ aƒetɔ va ɖe kuku nɔ fia ɖe. Leke ye ne kɔ xɔ kuku ɖeɖe? Wɔ leke ma ha wɔ. Aƒe na fa mee kuia. Magbɔdzɔ le ŋu ŋtɔ. Tintin. Enye ƒoƒo na nenema. Toto nyama. Oh. Ah. Enye ƒoƒo na nenema. Enye ame ye ƒoƒo na ŋutɔe. Oh, Menye agbe tɔli anye srɔ̃nyenye. Gake nu ya lɔ fi ne tɔli anye kpɔ nu ya lɔ si la gbɔ jɔ le ŋutsu. Hɛ? Tɔbi bɔbɔ kete ne nɔbi nye nenema gbegbe hã. Ele gbekpɔkpɔ be ana dɔ vɔ ɖe míaƒe dɔwɔƒe ƒe lɔlɔ̃ nyui ɖe nu.